एकटा राजा रहै ओ राजा जे छै से अपना फुलवारीमे फूलक बगान बहुत नीक लगेने रहथिन तरह तरहके फूल ओहिमे फुलाइ राजाके ओहिठाम फूलके रखबार दरबान रहनि दरबान रहै तऽ एतेक सुन्दर फूल रहै जे देवता लोकनि केँ ओ देख कऽ बहुत प्रसन्न भेलनि। देवता लोकनि अपन परी केँ पठबथिन आ ओहि मे सँ फूल लोढ़ि कऽ लऽ जानि। फूल लोढ़ि कऽ लऽ जानि तँ जहन फूल एहि मे कम भऽ जाइ गोटेक दिन कम भऽ जाइ तँ राजा अबथिन। हुनकर केओ अबनि अपन परिजन अरिजन तँ कहनि जे आइ फूल कम यै, फूल केँ तोड़ैए? दरबान सँ पूछल जाय रखवार सँ जे फूल केँ तोड़ैए? ओ कहथि हम तँ देखिते नहि छी तँ तू नहि देखै छीही, तू कतहु चलि जाइ छेँ। कमल फूल के तोड़ के ल जाय कहे नहीं हम सरकार हम तो कतौ नहीं जाय छी हम तो एठाम से ड्यूटी ओहि ड्यूटी पर हम रहे छी जहन ओ बड़ निहारा माथी केलखिन रखबार जे हम कतौ नहीं जाय छी हम नहीं देखे छी के ल जाइया एक दिन राजा साहेब केलखिन तो माटि सनबैले ने पूरा गाम दौड़ेलखिन कहलखिन सब आदमी महादेव बनबै जाइ जाओ महादेव बनेलखिन डिगडिगिया पिटा देलखिन जे सब आदमी महादेव बना कऽ हमरा दऽ जाओ पूरा समस्त ग्रामीण हुनका

फूल लोढ़ऽ लए एलखिन तऽ ओहिमे जे छै से एकटा परीके से महादेवमे जाङ्गुर सटि गेलनि अथी रथके ओ रथ ओहिठाम उठबे नहि करथिन आ सभ रथ उड़ि गेलै उड़ि गेलै तऽ भिनसरमे जब एलै लोक देखऽके लेल देखलकै तऽ रखबार कहलकै दौड़ल गेलै राजा साहेब राजा साहेब चलू चलू से देखू गऽ फूल के तोड़ै छलए तऽ के तोड़ै छलए लोक तऽ चोर चोर कऽ दौड़ल जे चोर पकड़ायल अयलथि एतऽ एतऽ अयलथि तऽ राजा साहेब देख लेलखिन जे बाप रे बा ई तऽ रथिए कोनो राजा साहेब प्रणाम कऽ कऽ पुछलखिन अहाँ के छी से बाजू अहाँ फूल लोड़ि कऽ अहीं लऽ जाइ छलहुँ रथ कहलकै जे हँ फूल लोड़ि कऽ हम लऽ जाइ छलहुँ छे की छी अहाँ के अहाँ कतऽ फूल लऽ जाइ छी कहलखिन जे हम देवता लोकनि लए लऽ जाइ छी राजा साहेब प्रणाम केलखिन जे हमरासँ गलती भऽ गेल कहलखिन जे अहाँ ई रथ फेर उड़तै कोना राजा साहेब पुछलखिन परीसँ परी कहलखिन ई रथ उड़तै जे केओ हरिशैन एकादशी केने हैत ओ हमरा छुबि देत तऽ हम उड़ि जायब तऽ पहिलका जमानामे तऽ एकादशी लोक कम करै कम करै तऽ राजा साहेब डिगडिगिया पिटेलखिन जे के हरिशैन एकादशी केने छी से हमरा खबर करू सूचना दिअ जे हम एकादशी केने छी ओ आबि कऽ हमरा रथके उड़ा दिअ तऽ हम हुनका से गिफ्ट देब सोना चाँदी हम इनाम देब केओ गाँवमे नहि भेटलै जे हरिशैन एकादशी हम केने छी एकटा धोबिनक बेटीके साउस पुतोहुमे से झगड़ा भेल रहै झगड़ा भेलै तँ ओहि दिन ओ झगड़ाकेँ मे कतेक लोक सहि जाइए ओहिना ओ हरिशयन एकादशी दिन किछु नहि खेलक निराधार रहि गेल। निराधार रहि गेल तँ ओ कहलकै जे हम एकादशी तँ नहि केने छलहुँ लेकिन झगड़ा जे छल साउससँ भेल तेँ हम सहि गेल छलहुँ। कहलखिन रथ जे परी कहलखिन जे नहि ओहो जे हमरा छू देती हुनका एकादशीक फल भेटि गेलनि तेँ लऽ कऽ ओहो जे हमरा छू देती तँ हम उड़ि जायब। आबि कऽ धोबिनीक बेटी ओ छीपि देलखिन रथ उड़ि गेलखिन रथ उड़ि गेलखिन ओहि दिनसँ ओ राजा निश्चय कऽ लेलखिन जे आब हम जतेक हमरा परिवारमे लोक अइ ओ सभ हरिशन एकादशी करत ओहि दिनसँ राजाके परिवारमे पूरा हरिशन एकादशी करय लागल हरिशन एकादशी करय लागल ओहि दिनसँ सभ करय एहन भेलै जे हुनका बेटीके विवाह भेलनि बेटीके विवाह भेलनि तऽ हुनका जाहि दिन बेटीके चतुर्थी हेतनि ओहि दिन ओ फेर सैन एकासी पड़ि गेलै राजा कहलखिन जे हम तऽ ई ई छी परम ठानि नेने जे हमर पूरा परिवार करत तऽ जमाएके जे छनि से गाज पोटा जानि नूनके चलते नूनके चलते गाज पोटा जानि तऽ जमाए कहलखिन जे हमरा पुते नहि हैत राजा कहलखिन जे हिनका तऽ करऽ पड़तनि आ ओ कहथिन हमरा पुते नहि हैत लोक एक तरफ भऽ गेल कहलखिन किछ बीत जेतै से हुनका करहे पड़तै। हुनका तँ ओहिना रहैन जान जाए पर भेल। हुनका जे सहा देलखिन राजा साहेबकेँ जमाए खतम भऽ गेलखिन। खतम भऽ गेलखिन पूरा तँ हाहाकार मचि गेल। लेकिन भगवान विष्णुकेँ आसन डोलि गेलैन। जमाए जे छै से कंचन काया भए भगवानकेँ राम-राम कऽ कऽ उठलखिन आ अहीठाम हिनका पूरा परिवारकेँ। स्वर्गके सुख अहिठाम भेटऽ लगलनि ताहि दिनसँ तऽ आओर हरिशयन एकादशीके बहुत महत्व बढ़ि गेल